Croeso Rhys yma. Heddi ni'n mynd i wneud pedwar anifail byddwch chi'n dieddol o weld yn yr ardd, felly rhai'n fwy na'i gilydd. Ni'n mynd i fod yn creu llwynog, gwenynen, aderyn a dreunog i orffen. Felly, ni'n mynd i ddechrau ar y top fan hyn gyda'r llwynog gynta. Felly, beth sy'n eisiau nhw ni yw'r glystiau. Dwi'n mynd i ddod am mas. Cyn dod nôl am mewn. Wedyn yn mynd i fynd o draws i gefn e. A rwy'n cael cynffon hyfryd fanna. Allwch chi wneud patrwm zigzag fyna os hoffech chi wedyn. Dwi'n mynd i ddod lawr y blaen nesa i gael y bawen yma ar goes a wedyn dwi'n mynd i fod o draws y cefn nôl ymlaen ar gyfer y goes ôl. Wedyn, ni'n mynd i fynd i cael y coesau yna yn y cefn sydd felly ddim mor amlwg mewn. Ok, so dyna mwy na lai yn llwynog ni o ran siap. O ran y llythyrennau, ni'n mynd i ddod lawr o'r glist a draw i wneud yn ôl cyntaf ni. Wedyn, ni'n mynd i fynd lawr i wneud yr ôl arall, i wneud y yll. Dwy linell yn mynd fan ni. a'r triongl yn y canol ar gyfer yr U. Llw. Nesaf ni'n mynd i fynd am yr Y. Felly ni'n mynd i wneud rhywbeth fel yna'n dylan o'r goes a wedyn yn dod ar draws. Dyna'n Y ni. yn yn ddengyrroedd, lan i hanner ffordd. Da ni llwyn. Nesa, ni'n mynd i gael yn o ni. Fyna, ac i orffen, dwi'n mynd i ddod o'r cynffon fan hyn, draw, lawr, a nôl. Felly mae gyda ni ein llwynog. Ok, yn amlwg, gallwch chi alw'n cadno, dwi'n fyny ble chi, yng Nghymru. Um, ond mwy na lai dyna ni, unwaith byddwch chi'n lliwio fe mewn, unwaith eto byddwch yn edrych fwy fel cadno neu fwy fel llwynog. Yr un nesaf dwi'n gwneud, bach yn haws, yw'r wenynen. A chi tro hyn, dwi'n mynd i ddechrau bant trwy wneud rhywbeth sy'n siap o'i. Ar y diwedd, newn ni ychwanegu'n pigyn bych ni mewn. Ar y denydd. A wedyn ambell i goes ar y gwaelod. Ia. Lle roi bach. O'r ennill allan fyna. Reit dan, nesa. Ni'n mynd i rannu fe mewn i bimp. Felly ni'n mynd i fynd un, dau, tri, pedwar. So un, dau, tri, pedwar, pimp. So pedwar llinell, pimp bocs. Lythyr yn gyntaf yw gy. I wneud gwenynen. So gy. U nesa. So dwy linell yn dylan y triongl ar y gweilad. E. Dwy linell yn mynd o draws i'r dde. Gwyliwch bod nhw ddim yn mynd reit o draws y bocs, neu byddwch chi wedi colli eich llythyren chi. yn nesa, lan o lawr, trio hanner ffordd, gwen. A wedyn, bocs ola, i ni'n mynd i rannu hon mewn i dri gyda, a wedyn y bocs gweilod, torri fan hanner. So, y ar y top, y, yn. So mae dyn ni gwenyn, wedyn e, A wedyn yn. So gwen a nen. Okay, byddwch chi'n lliwio y pig yna mewn yn ddi ar y diwedd. Okay. Os ych chi'n defnyddio pen di i wneud y llunellau, gallwch chi ddefnyddio eich pensiliau lliw di chi wedyn i liwio y ddwy streip na mewn a wneith y llunellau yma gyda'r pen di dal sefyll mas yn eitha da. Okay. Dwi'n linell bach fel la, i wneud edrych bach mwy fel adeirydd. Reit, yn nesa, newn ni wneud aderen. Felly, wneud aderen. Rownd fel na. A nôl y top. Okay? So dyma i gynffon e, ochr yma mae'r pen. Okay? pig ar ochr chwith a gallwch chi wneud eich coesau chi a'r traed fyna. Gallwch chi hyd yn oed roi celch bach fyna ar gyfer y llygad yn barod. Nesa, ni'n mynd i fynd lan trwy'r llygad i wneud yr A. Bocs ar gyfer y D. Bocs ar gyfer yr E. Yr sy nesa, so geith yr yr fynd lan a draw, a wedyn mae eisiau rhannu'r bocs i'r ôl yn ddau. Oce, so gynta, a, so lan a bwlch, a wedyn allwch chi roi un bach arall fyna i wneud yr A. Nesa, ni'n mynd i wneud dy. Felly wneud dy, ni'n mynd mewn ychydig a nôl lan. A wedyn mae'r bocs bych ni yn mynd fyna, dim yn y goes, ond yn y bocs sydd yn ni ar y gwylod ar y chwi. Add. E. draw dwywaith, fel wnaethon ni lan fan hyn, i'r dde. Mae yr da ni'n barod, felly dys dim eisiau gwneud i byd o hwnna. Y yw draw y lawr, a yn lan ond dim fyny reit i'r top. Felly ni wedi gwneud Tri yn barod. A dyma'r un ola, y draenog. Felly, i wneud y draenog, ni'n mynd i fynd cwpl o zigzags yn mynd lan, a'n dod o fel lawr i'r gweilod fan hyn, a dros y gweilod, gen i cwpl o zigzags bach hefyd, cyn bod ni'n mynd y rownd fel yna. A wedyn, ar y diwedd fan hyn, beth sy'n siarad ni yw Rhywbeth fel yna. A wedyn mae gyda ni ein trwyni. Gallwch chi roi llygad bach mewn fyna'n barod i'r draenog. A wedyn gallwch chi roi i drad y mewn hefyd. Okay, so mae draenog o ran y uh, gair yn mynd i fynd mewn yn y darn pigog. So i wneud dy, Newn ni fynd draw a lan. Box. Mewn fyna, ble mae hwn wedi gorffen. A wedyn gallwch chi ddod i lawr fyna. So da. Yr. Lan a draw. Dyna'n yr. A. lan a bocs, dra, pe, yn gallu dod lawr fan hyn. Yn nesaf. Lan fyna. Yn. A wedyn o gy, gewn ni dorri hwnna'n hanner, Gyda ni'n ôl i fanna, efo ni'n gy yn ofalus iawn. Yn gallu ffito fanna. Okay. So chi eisiau rhoi mwy o fanylion, bach o wair ac yn y blaen, croeso i chi. Felly blodyn bach i fynd gyda'r wenanau. Um, yn hollol lan i chi. Um, yn amlwg, mae eisiau i'r wenynen fod y llew cywir. Rhyw oren brown cochlyd yma ar gyfer y cadno yn ei edrych yn, um, yn fwy amlwg beth yw e. Gallai'r aderyn fod yn unrhyw lew. Os chi eisiau dewis robin goch, gallwch chi roi bron bach goch iddo fe. Os ydych chi'n gwneud titw Tomos, gallwch chi wneud e'n las. A wedyn dreinog cefn bach brown iddo fe siwr o fod. falle brown tywyll a brown gole, neu beth bynnag i chi'n credu sy'n edrych orau. Gallwch chi wneud un o'r rhain yn unig, a wneud ar dudalen mawr, uh, gallwch chi wneud un ar y tro, uh, neu gallwch chi wneud fel fi wedi wneud, a wneud nhw gyd ar yr un pryd. A yn amlwg, mae croeso i chi hefyd i um, wneud unrhyw anifeiliaid eraill byddwch chi yn dueddol o weld yn yr ardd. A unrhyw beth chi yn wneud, cofiwch bod croeso i chi rannu nhw gyda fi. Ok, so pob lwc i chi, mwynhewch, a disgwyl mlaen i weld beth ych chi'n creu. A dyma ni den, fel fi di lliwio'n rhai. Defnyddio rhyw oren a brown ar gyfer y cadno, fel wedi si. Dwi wedi mynd am Ditto Thomas Las. Y wynanen, peidiwch lliwio'r di yn rhy galed, neu beth wneud ddigwydd yw newch chi golli'ch llythrenau chi, a wedyn mae'r draenog gyda fi mewn gwahanol frown ar y gweilod. Felly, wel wedes i, pob lwc a mwynhewch.